Ошбу хәдискә мәгънәсе якын булган башка төрле хәдисләр дә бар. Шуңа күрә инде хәдис галимнәре бу хәдисне хәсән, ягъни яхшы хәдис дип бәялиләр. Һәм дә инде ислам галимнәре моны кагыйдә буларак кулланалар. Ла дарара ва ла дирара безнең динебездә булган бер кагыйдәнең берсе. Бу кагыйдә бик олуг Әйе, бик зур һәм бик бөек булган кагыйдә. Ягъни зарар юк һәм башкаларга зарар китерү юк. Һәм шуның хакында галимнәр нәрсә әйтә? Бу хадис хакында әйе, нәрсә сөйли һәм шушы хадисне ничек аңлаталар? Шуның хакында сөйләп китмәкче булам. Имам Ан-Навави шушы хадискә аңлатма китергән вакытта әйтә,

Ул әйтә, Сиңа зыян салучыга зыян китермә, ди. Сиңа начарлык эшләүчегә начарлык белән җавап бирмә, ди. Ягъни, ул дәвам итеп әйтә, Әгәр дә сине берәрсе сүгә икән, ачулана икән, сиңа начар сүз әйтә икән, син аңа каршы шундый ук җавап кайтарма, ди. Ягъни аңа начар сүз әйтмә, аңа начарлык белән кайтарма, һәм әгәр дә сиңа берәрсе хаксыз рәвештә суга икән, син аңа үч итеп сукма, ягъни шушы начарлыгына начарлык белән җавап кайтарма, дип, имам Ән-Нәвави шушы хәдискә аңлатма бирә. Шуңа күрә, хөрмәтле җәмәгать, әгәр дә уйлап карасак, зарар юк һәм зарар кылу юк, ягъни син башкаларга зыян китерергә тиеш түгел. Һәм үзеңә зыян китергәннәргә дә син начарлык белән җавап кайтарырга тиеш түгелсең, һәм бу безнең динебездә булган бик зур кагыйдәнең берсе булып тора. Шулай ук Ибн Дакыйк әйтә, шушы хәдискә аңлатма биргәндә, бел ди, кардәшеңә зыян салу ул золым китерү ди. Несправедливость урысча әйткәндә. Золым кылу. Ә Аллаһ субхану ва тааля һәрбер төрле золымны харам кылды ди.

Вә әмвәләкум, яни үзенең кардәшеңнең малын алу, урлау булсын мул, хаксыз алу булсын мул, тартып алу булсын мул, гаделсезлек белән алу булсын мул, ул синең кардәшеңнең малы, ул синең өчен харам булып санала. Һәм күп кенә кардәшләр менә бу ике пунктны белсәләр дә, өченчесен нигәдер онытып җибәрәләр. Ул кардәшеңнең намусы, ул да бит харам. Әгәр дә кардәшеңнең намусына тиясең икән, син бит кардәшеңә карата золымлык кыласың. Кардәшеңне үчеклисең икән, начар сүз әйтәсең икән, яисә Гайбәт сөйлисең икән аның турында, бохтан кыласың икән, яла ягасың икән һәм башка һәм башка шуның ише сүзләр таратып йөрисең икән, димәк, син аның намусына тигән буласың. Син харам кылган буласың. Яни канун түккән кебек, байлыгына кул сузган кебек, әйе, намусына да кул сузасың һәм шушы шушындый дәрәҗәдә харам эшлисең. Харам була, шул ук, ягъни син малын урлыйсыңмы, намусына тиясеңме, алар барысы да зур гөнаһлар рәтенә керә торган, әй Аллаһ субхана ва тәгалә тыйган нәрсәләр. Шуңа күрә ла дарара ва ла дарара. Зарар юк, булмасын ул матди яктан, булмасын ул физик яктан, булмасын ул хәтта менә шу рухи яктан, аның намусына тиеп, әй аның честен дип әйтәбез инде, бөтереп ташлап, Ягъни, ничек кенә булмасын, алар барысы да безнең динебездә тыелган, шуңа моңа да игътибарлы булырга кирәк. Шулай ук Мухсини дигән галим әйтә, Аддарар, ягъни зарар салу ул үзеңә файда китереп, шул файда сәбәпле башкаларга зыян салу. Ягъни син бер гамәлне эшләр алдыннан уйларга тиешсең. Мин моны эшләсәм, башкаларга зыян килми микән? Мин моны башкарсам, башкаларга ничек була микән? Әйе, сиңа файдасы бәлки булыр, ләкин шуның сәбәпле син яки үзеңнең күршеңә комачау итәсең, яисә үзеңнең дустыңа комачау итәсең. Яисә башкача, әй, кимчелек китерәсең, начарлык кыласың. Әни Мухсин дигән галим шушы рәвешчә аңлатып бирә. Әни, үзеңә файда китереп, башкаларга зыян сала торган нәрсә ул дарар дип әйтә. Ә инде дарарга ул шулай ук бәя бирә, яни сиңа зыян салучыга зыянлык зыян кылма, сиңа начарлык эшләүчегә начарлык белән җавап кайтарма дип.

Син аңа хыянәт белән җавап бирмә, киресенчә, яхшылык белән җавап кайтар. Һәм менә шушы әманәт дигән мәсьәләгә дә без игътибарлы булырга тиешбез, җәмәгать. Ягъни әманәт ул, әгәр дә син берәр кешедән берәр нәрсәне алып торасың икән, ул әманәт, син аны кайтарырга тиешсең. Берәрсеннән бурычка акча алып торгансың икән, ул синең өстеңдә әманәт. Әй, син аны тапшырмыйсың икән, сузып йөрисең икән, Түли алып тагын, әнә, түли алып та син аны түләмичә йөрисең икән, һәм түли алмаган очракта син аңа шалтыратыпмы, яисә аны күрепме, аңа хәбәр итмисең икән, туктале, кардәш, әле минем мөмкинчелегем юк, әйе, мөмкинчелегем юк, әле мин сиңа кайтара алмыйм шушы әҗәтемне, шушы бурычымны, дип, шушы сүзләрне әйтмисең икән, димәк, син әманәтеңә хыянәт иткән буласың. Әманәтеңә хыянәт була. Һәм син кардәшеңә золым китерәсең шушының белән. Һәм әгәр дә ул, Юк, син миңа иртәгә үк бурычымны кайтар дип әйтә икән, син каян да булса табырга тиешсең аны. Ә табырга тиешсең, чөнки син моны эшләмәгән очракта ул үзенең хакын алырга хакы бар. Әйе, әманәт була җәмәгать. Ягъни, шуңа менә шуның өчен нәрсәләрдә без игътибарлы булырга тиешбез. Әйе, аңа да җиңел карамаска кирәк. Вә лә тәхун мән ханәкә һәм әгәр дә сиңа берәрсе, бу инде икенче яктан, хыянәт итә икән, әйе, начарлык эшли икән, син аңа шуның сәбәпле начарлык белән кайтарга тиеш түгел. Ул хыянәт итсә дә син аңа хыянәт белән кайтарга тиеш түгел. Чөнки бу пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва сәлламнең васыяте булып тора. Һәм дә шулай ук ошбу хадискә Ибн Усаймин Э, шушындый аңлатма бирә. Аддарар, ягъни зарар зарар кылу, зыян китерү ул шәригать буенча тыелган. Һәм зыян салу ул аддарар дигән сүз. Ул әгәр дә син башкага зыян китерәсең икән, ләкин шушы зыян китергә синең ниятең булмый икән. Ягъни ялгышлык белән син Үзеңнең күршеңәме, башка кешегәме зыян саласың икән? Яни шушындый очракта да син хаталанасың һәм бу да тыела. Әйе. Димәк, син ул хатаңны төзәтергә тиешсең. Ә инде дырар дигән сүз, ул үзеңнең кардәшеңә яисә үзеңнең күршеңә яисә башка берәр кешегә ниятләп зарар кылу ди. Ниятләп начарлык эшләү. Ягъни беренче начарлыкны эшли кеше Ниятендә булмый, ялгыш килеп чыга. Ә икенчесендә ул начарлык эшли, инде ният белән. Әлбәттә, икенчесе куркынычрак, дип әйтә ул. Һәм мисал китерә. Әгәр дә мисал өчен син агач утырткансың икән, һәм шушы агачка су сипкән вакытта, әйе, синең күршеңә дә шушы су күршеңә дә килеп кергән икән ди. Андый чакта син аңа зарар кыласың. Ләкин синең ниятеңдә юк. Димәк, син нәрсә эшләргә тиеш? Кереп гафу үтенергә. Әйе. Һәм шул шул ук вакытта менә шушы кылган начарлыгыңны, яисә шушы э, килеп чыккан җитешсезлекне төзәтергә тиешсең. Яни бу синең өстеңдә булган бурычың булып кала. Менә бервакыт бер кеше шундый ни сөйләгән иде, берәү электр прибор алып тора да, үзенең кардәшеннән инде берничә бер-ике атнадан китереп бирә, электр прибор нәрсә ватылып чыккан. Һәм бу моңа ватып электр прибор бирә. Теге кардәш әйтә, син нишлисең, мин бит сиңа эшли торган электр прибор бирдем ди. Ә бу әйтә, Аллаһ Тәгаләнең тәкъдире инде нишләтим мин ди. Хәер, тәкъдир буенча ватылып чыккан мин нишләтим инде ди. Соң Аллаһ Тәгаләнең тәкъдире буенча рәтләп бир ди. Хәер, авырмыни? Ягъни син теләмәгәнсең икән аның ватылып чыгуына. Ләкин бит син аңа ватык нәрсәне кайтарып бирергә тиеш түгел. Аллаһ Тәгаләнең теләге буенча ул ватылган икән, Аллаһ Тәгаләнең тәкъдире буенча син рәтлә дә һәм шушы рәтләнгән хәлдә бир. Ягъни моның бернинди каршылыгы да юк. Шуңа күрә бу әгәр дә син берәр кешедән Берәр нәрсә алып торасың икән, я берәр нәрсә эшләгән вакытта начарлык килеп чыга икән, үзең теләмәгән хәлдә син шушы килеп чыккан җитешсезлекне, килеп чыккан кимчелекне төзәтергә тиешсең. Гафу үтенеп, кардәшем ялгыш шулай, шулай килеп чыкты дип аңлатып. Әгәр дә инде син теләп зыян саласың икән, монсы инде икеләтә куркыныч. Монсы өчен инде син гөнаһ аласың Аллаһ субхана ва тәгалә каршында, чөнки син үзеңнең күршеңә яисә үзеңнең дустыңа яисә үзеңнең иптәшеңә зыян салган булып чыгасың. Гомумән, Коръәни Кәримдә дә Аллаһ субханаһу ва тааля бик күп урыннарда башкаларга э, начар сиңа начарлык кылучыларга начарлык белән җавап кайтармаска өнди. Идфа биллатихи ахсану саййа Әйе, сиңа берәү начарлык кылган икән, син аның начарлыгына яхшылык белән җавап кайтар дип әйтә. Хәтта ике дошман ул вакытта син аның белән дошманлашкан булсаң, дуслашып та китергә мөмкинсең шуның сәбәпле дип Аллаһ субхана ва тәала Коръәни Кәримдә бәян итә. Ягъни сиңа начарлык эшләсәләр, син аңа начарлык белән кайтарма, киресенчә, яхшылык белән кайтарып, әй, матур гына шул килеп чыккан вазгыятьтән матур гына чыгып чыгырга кирәк.

Мән сәлимә ән-нәсү дип китерелә. Ягъни, гомумән, кешеләр, мөселманмы ул, мөселман түгелме ул, ягъни син аңа телең белән дә һәм кулың белән дә зыян салырга тиеш түгел. Әйе. Синең телеңнән һәм синең кулыңнан килеп чыга торган начарлыклардан алар имин булырга тиешләр. Һәм бу, мөселманның күркәм сыйфаты. Һәм Пәйгамбәребез салләллаһу алейһи вә сәлләмнең тормышына карасак, җәмәгать, Анда бик күп, бик күп гыйбрәтле вакыйгалар, кайсында Пәйгамбәребез салләллаһу алейһи вә сәлләмне күпме рәнҗеттеләр, күпме кыерсыттылар, күпме яла яптылар, күпме начарлык эшләделәр, әмма дә ләкин ул аларны кичерде. Аларга начарлык белән җавап кайтармады. Хәтта Пәйгамбәребез салләллаһу алейһи вә сәлләмне Зәйд ибн Хариса белән әй Таифка барганнан соң, аларны дингә чакыргач, таш белән куып чыгардылар. Мәҗнүннәрне җыеп, аларга төрле начар сүзләр әйтә-әйтә, Өч миль, ягъни өч километрдан артыграк юл аларны канга батырганчы таш белән ата-ата кудылар. Һәм ял иткән вакытта, ягъни качып котылгач, фәрештә килеп, аңа әйткәч, менә монда тау фәрештәсе бар, теләсәң, һәм шушы тау фәрештәсе әйтә, теләсәң мин менә бу тауларны алам да шушы шәһәргә ыргытам дип әйткәч, пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи вәсәлләм нәрсә диде? Юк диде. Алай эшләмә, бәлки Алла субхана ва тәгалә

Зур булмаган кечкенә генә мәсьәләләрдә дә шушындый каршылыклар, ягъни бер-береңне аңламаулыклар килеп чыгарга мөмкин. Шуларның берсе, мисал өчен, мында зарланып та алучылар булды, ягъни капка төпләренә машиналар куялар, нитәләр дип. Ягъни әгәр дә инде Күршеңнән рөхсәт сорамыйча син аның капка төбенә машинаңны куясың икән, ул вакытта да син аңа ниндидер бер кимчелек эшлисең, нинди бер начарлык эшлисең килеп чыга. Шуңа күрә я рөхсәт сорап, э, бәлки аның каядыр сөреп китәсе бардыр, бәлки аның каядыр барасы бардыр. Яни, хәтта менә шундый кечкенә генә мәсьәләләрдә дә без акыл белән, башыбыз белән уйлап эшләргә тиешбез. Һәм әгәр дә инде берәрсе синең капка төбеңә куйган икән, мисал өчен, син ул вакытта аны да кичерә бел. Әйе, бәлки ул теге белмәгәндер, күрмәгәндер, нитмәгәндер. Ягъни ике яктан да бер-берсен аңлау тиешле җәмәгать. Әйе. Берсе тегеләй әйтеп, берсе болай әйтеп, бер-берсен э, бер-берсе белән талашып, ызгышып үтәсе түгел. Ягъни син дә зыян китермә, ул да зыян китермәсен. Ягъни бер-береңне шулай аңлап була бит. Шулай ук Намаз укучының каршыннан үтеп китү. Бу да кызганычка каршы э, таралган нәрсә. Ягъни кемдер инде яисә киресенчә алгы сафка баскан вакытта э, итә төртә, нитә итә, башкага син сөннәт эшлим дип, әй, изгелек кылам дип, башкага зыян китерәсең икән, синең бу савабына карата гөнаһы күбрәк булырга мөмкин. Яни матур гына, тыныч кына керергә була, матур гына, тыныч кына чыгырга була, яни башкаларга зыян китермичә, башкаларга начарлык эшләмичә, һәм бигрәк тә намаз укый торган кеше каршыннан чыгу ул э, бөтенләй э, хәдисләрдә килеп э, китерелгәнчә кеше көтеп торырга 40 буе дип әйтелә. 40 елмы, 40 көнме? Көтеп торырга менә шул вакытны Әй, ул намаз укып бетергән, каршына чыгач түгел җәмәгать, ягъни игътибарлы булырга кирәк. Шулай ук намазларда булсын ул, һәм дә хаҗ кылганда менә күп кенә шундый кимчелекләр була, ягъни пары ташны үбәм дип, кайберәүләр башкаларны этә төртә, әйе, кимчелек китерә, китерә, хәтта сугыша, сугыша, шунда кара ташны үбергә дип баралар. Ягъни син шул шушы кара ташны үбәм, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм сүннәтен эшлим дип, күпме харам кыласың? Ә күпме зыян китерәсең? Яисә шулай ук алга, алгы сафка барам дип кешеләрнең өсләреннән үтә-үтә, этә-төртә үтәсе икән, син сөннәт эшлим дип күпме зыян китерәсең? Әгәр дә алгы сафка басасың килә икән, ул вакытта иртәрәк кил. Иртәрәк килергә мөмкинчелегең юк икән, кайда буш урын бар, шунда матур гына, тыныч гына бас та, ниятеңә карата Аллаһ субханаһу ва тааля иншалла әҗер савабын бирер. Һәм дә инде шулай ук тагын Шундый күңелсез нәрсә ул инде башкалар намаз укыган вакытта сөйләшеп утыру. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, хәтта берәү намаз укыган вакытта кычкырып Коръән укымагыз ди. Кычкырып Коръән укымагыз, аңа комачау итмәгез ди. Анда кешеләр килеп мәчет намазы укый, яисә нәфил намазлар укый, һәм башкалар кычкырыша-кычкырыша, яисә тавыш белән комачау итә-итә Төрле төрле сүзләр сөйлиләр. Әле дини сүзләр булса бер хәл, дөнья сүзләре китә, кемнедер чәйнәү китә, әй, элекке заманнарга кайту китә, элек шушылай иде, хәзер шушылай, тегеләй, болай дип, ягъни буш сүз. Лыбыр-лыбыр-лыбыр килеп, ягъни син башкаларга комачау итәсең, зарар саласың, зыян китерәсең. Ягъни бу нәрсәдән дә ерак булырга кирәк. Шуңа күрә Кемдер иртәрәк килә икән, мисал өчен, вакыты бар икән, китап укып утырсын, Коръән укып утырсын. Менә бүген җомга көне Кәһәф сүрәсен укып утырырга була, шулай бит? Берәр сәгать алдан килә икән кеше, Кәһәф сүрәсен укып утыра ала, әй, пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм. Яисә дога кылып утыра ала, зикр итеп утыра ала, яисә инде башкаларга комачау итмичә генә нитергә дә була. Шуңа күрә инде менә бу нәрсәләрдән ерак булырга кирәк. Ягъни Төрле яктан син хәтта кечкенә генә гамәл белән дә башкаңа, башка кешегә зыян китерә аласың икән, бу аңа золым кылу булуы бик мөмкин. Шуңа күрә һәрбер адымны, һәрбер сүзне, һәрбер адымны уйлап атларга, һәрбер сүзне уйлап сөйләргә һәм башкаларга зыян китермәскә, ягъни ла дарара ва ла дирара, зыян салу юк һәм башкаларга зыян китерү юк.